itũra rĩa turaga wadi-inĩ ya gathara kaunti-inĩ ya nyandarũa tũkamba hema gũthuthuria maingĩ megiĩ mũciĩ ũyũ ũrĩa ũrorete kwanangĩka kaimana riri waguo ũkĩoneka gũitĩka ũrĩa mĩaka ĩratirũka kĩonereria kĩa mĩaka mĩingĩ thutha wa kenya kwĩgwatĩra wĩyathi haha ngagomana na athuri aya arĩa nĩo atongoria a kĩama kĩa matigari ma njirũngi mwena ũyũ wa Nyandarua South arĩa maratarĩria kĩhumo kĩa mũciĩ ũyũ. wakĩtwo nĩ mũthuri ũmwe mũthũngũ waimĩte rũraya wa Royal Family naikarire gũkũ nginya 1952 rĩrĩa mbara ya Mau Mau yambĩrĩirie. Thutha wa mbara ya Mau Mau kwambĩrĩria, Mũciĩ ũyũ ũkĩgĩa wĩra ũngĩ ũrĩa warutagĩrwo nĩ thigari cia Mũngetha iria cioĩkaine ta Njoni, wĩra wa kũnyamaria njamba cia Mau Mau nĩguo maumbũre mumo ũrĩa manyuĩte mĩtitũ-inĩ ĩrĩa ĩrĩ irima-inĩ cia Aberdare. Nyũmba ĩno rungu ĩna kũndũ kũrĩa rungu andũ mokaga kũherithĩrio, nĩkuo andũ acio maherithagio nĩguo mũndũ ahote gũtaarĩria harĩa kana oimbũre harĩa maumayu arĩa angĩ mehithĩte kana oimbũre muuma Oho magatarĩria ihera iritũ na rĩruo rĩrĩa njamba icio ciatũngagio o gũkũ mũciĩ-inĩ ũyũ. mahũragwo nginya ona kũhakũrwo nĩ mahakũragwo nĩguo moimbũre na maũndũ moru mũno gũitĩrĩrio maĩ kũrĩithio thuraku o na ningĩ kũimwo irio kũrĩ njamba cia mau mau warĩ wĩrutĩri mũnene naguo nĩ meharĩrie maumĩrĩra o mothe marĩ wonje ona kana ikuũ nĩ kũrĩ andũ moragagĩrwo oro gũkũ na woragwo hatirĩ kũndũ ũ- mũ- mũndũ ũcio a- athũngũ acio megũtwarwo we worĩra oro ũguo nĩ mũciĩ wa mwanya kũrĩ njamba cia mau mau na kĩonereria kĩa ũtorania mũnene Mũndũ wa magegania nĩ atĩ thutha wa wĩyathi kwanĩrĩrwo, mũciĩ ũyũ nĩguo wahũthĩkire harĩ ũgai wa ithaka iria irĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kũrĩ Akenya. Nĩ watuĩkire wa settlement na ĩgĩtuĩka headquarter ya kuoera mĩgũnda ĩyo, na tũgĩthiĩ na mbere tũkĩoya mĩgũnda ĩyo gũkũ mũciĩ ũyũ nginya andũ othe makĩhingĩrĩria na mĩgũnda yothe ya Nyandarũa ĩkĩgaĩrwo nyũmba ĩno. Mũciĩ ũyũ nĩ wacokire ũgĩtuĩka igoti Rekondi ici irĩ kĩonereria kĩnene kĩa matukũ macio. Nĩmũringanire ta niĩ na mũrũ wa mbui. Mwangi Njoroge nĩ ũmwe wa arĩa manarũgama mbaũ-inĩ igoti-inĩ rĩrĩ. Nĩ ndathire ngĩthiĩ mũtĩ wakwa ũkĩũra, na rĩrĩa ndoi- ndo- ndoigire nĩ ngwenda kũheo kura ĩngĩ ya gwĩ- gũka gũgaikia, ngĩrwo andå othe må tirä må ndå wä tä kä rä tio kå replace rwo må tä kana kå heo må tä ate nginya athiä ehä tithio nä njanji igoti-inä rä a gwa kenya ona nä gå kå Mũciĩ ũyũ wagĩirwo kĩene nĩkĩ na nĩ kĩririkano kĩa mĩnyamarĩko ya wĩyathi ũrĩa twĩrahagĩra. no kĩeha gitũ nĩ atĩrĩrĩ mũciĩ ũyũ ti mũthondeke na nĩ mũthũkangu mũno na mũciĩ ũyũ nĩ ũrĩ na document nyingĩ mũno ona twahoyaga ũrĩa ingĩũnganio itwarwo handũ hangĩ tondũ ciarĩ cia thirikari kwĩna dokumenti cia mĩgũnda kwĩna dokumenti icio cia igoti na ciothe i nyũmba ĩno ciatuĩkire kĩndũ kĩũru na kĩndũ gĩtarĩ kĩega Ngoro cia matigari ma njirũ ngĩa ya itũire cinamĩte rĩrĩa mekuona mũciĩ ũyũ ũkĩanangĩka. Ũrĩrĩ kwĩna tabarĩra nyingĩ ingĩambĩkwo mũgũnda-inĩ ũyũ wa ĩka mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ na igune mũingĩ na njĩra nene o ũndũ ũmwe na gũthaitĩra mũciĩ ũyũ. ithuĩ mau mau korwo no ũrinovĩtwo kana no ũthondekwo no twende wa mbere ũtuĩke angorwo nĩ museum na no twende tondũ mũciĩ ũyũ wĩna mũgũnda mũnene wĩna mũgũnda wa ĩka 22 na nĩ ũrĩ nginya na ndemu ingĩ ya kũrĩithĩria thamaki na maũndũ mangĩ maingĩ Makĩria ihoya ritũ ithuĩ Mau Mau tũrĩ gũkũ tũrĩ a Nyandarua nĩ kũhoya ngavana etĩkĩre gũka mũciĩ ũyũ. Arĩ amwe a bamĩrĩ iria ciarũĩrĩire wĩyathi marĩ na kĩrĩra kĩnene kĩgiĩ wĩyathi na marĩ na motaro maya kũrĩ mũingĩ wa bũrũri na kũmaririkania bata wa kũrĩmĩra wĩyathi wa bũrũri ũyũ twĩrahagĩra. Nĩ andũ aitũ moragirwo nĩguo wĩyathi woneke. Koguo no tũrie andũ matĩe thirikari na matĩe eh, mũtongoria ũrĩa ũrĩ kuo. Mũciĩ ũyũ nĩ ũkoragwo ũiyũkĩtio na gĩtĩo kĩnene mwena ũyũ, mũno makĩria ũrĩ kĩririkano kĩa mĩnyamarĩko ĩrĩa andũ magereire harĩ mbaara na nyakerũ, na ũguo rĩrĩa mekuona ũkĩanangĩka, ngoro ciao nĩ ihehenjekaga amu gĩkeno kĩao nĩ ũtĩo na ũrũmbũiyo. Rungu wa mũciĩ ũyũ nĩkuo njamba cia Mau Mau ciatũngagio mĩnyamario nĩ wathani wa Nyakerũ, na nokuo igoti rĩoĩkaine ta igoti rĩa Kĩnyahwe rĩarĩ. Rĩtana inene rĩa njamba cia Mau Mau arĩ mũciĩ ũyũ ũgacĩrithio nĩgetha ũtuĩke wa kĩguni kũrĩ mũingĩ wa Nyandarũa oro ũndũ ũmwe na bũrũri. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niĩ njĩtagwo Kariũki wa Wachira.